regai ndipare panapa tipatyise chiridzwa chedu chegrand piano nekuuya kurudyi toya pano pakanzi duplicate tracks and devices kuti tishandise uh, grand piano yedu kuti tidzidzire kuti tinogadzira macodes sei nechitekenya chescales and codes regai ndibvise ino iri pazasi panapa tisarirwe neino iri padenga pano apa kuti titange tiri kuda kuti titi chitekenya chemascales and codes chitasve Chiridzwa chine grand piano chedu saka tikauya panapa tikabaya mukatarira padenga apo pane NNXT iyo iri kutaima taima iyo ndoyo yatiri kuda kuti titi itaswe nechitekenya chema scales and chords chiri pano pamaplayers apo handiti saka kuti tizive musiyano wezviridzwa zvedu zveNNX zvati wandei apo ndakuuya panapa ndonyora nekuti scales and chords kuti tione musiyano wechatiri kushandisa mukatarira padenga apo chichamva chanyorewa kuti uh, scales and chords apo handiti tobva tauya kuno kukuruboshwe kuti tikakate scales and chords yedu tiigadzike pamusoro pe chinxt chedu apo muchaona pane kamufananidzo ako kanenge kekusakanisa svom ako kanoreva kuti takukwanisa kugadzika pamusoro pacho tobva taregedzera tapinda pano manje pano apa paruboshwe panapa pekutanga takutoudzwa kunzi tiri muchitsikwa chasi takarerekera kumaririro ameja Handiti. Uh, pano apa tichaudzwa kunzi uh, makodzi edu ane manotes mangani kana kuti ane mbira ngani dzaari kurova uh, panguva nenguva panapa pa mainvasions pakanzi invasions ndo pakanoita chidavado chiya chekuti uh, pachitsikwa chako unogona kutora si wepadenga womudzikisa kuzasi kuti akupe maungira akasiyana kana ari mukati me, memacodes kungochinjanisa uh, manotes ari mukati memacodes kuti aende mudenga kana kuti adzike pasi panapawo panapa pakanzi ipowo open codes pakamirira kuti uh, regai ndisvetuke panapa ndozokuratidzai nekuti kutaurirwa unyimwa uh, ah, scales and codes ine chidavado chekuti ndikabaya noti rimwe chete padeze rezvikei rangu uh, inobva yaumba uh, macodes anenge achienderana nenoti randinenge ndabaya iroro kukupai mufananidzo ndichabaya noti ra c padezi rangu iyo inobva yadaiwo ndabaya noti rimwe ndobva ndatopiwa kodhi yekutanga ya c mukatarira panapa pa pazvikei izvi zvine ruvara rwedenga zvakamirira kuti ndo chitsiko chatiri kushanda nacho pari zvino tiri muchitsiko chasii handiti chakarerekera maririro ameja uyezve manotsi manomwe aya ndo anochivaka paunozouya panoti resere unenge wakutochinja muririro handiti unenge wakutoshandura muririro wachona chero uri mundandi imwe chete iyoyo yasi handiti uh, ah, deze rezvikei redu ukanyatsoreongorora rinongove nemanotsi gumi nemairi iwaya ari kungodzokororwa achingodzokororwa chakangosiyana chete muririro wachona patinosvetuka kubva panoti rekutanga Takuenda pa Notiresere toti tiri muna C tikati do do do tiri kungosvetuka manotsi manomwe tiri mundandi imwe chete iyoyo mukada kuti zve muverenge Manotes edu atiri kushanda nawo. Tikati isu motsi piri tatu tsina shanu tanhatu nomwe paunosvika pasere panapa wakutanga zvepatsva kuti motsi piri tatu kusvika wasvika panomwe handit uyezve ma notes ari muchikamu chega chega igumi nembiri mukaverenga. Anditi saka aya ane ruvara rwedenga ndo anogadzira iwo makodza ari muchitsiko cha C tikabaya pano nepano tiri muchitsiko cha C pane zvitsiko zvakasiyana siyana Ah, zvachaita pamberi apa asi pari zvino tiri kutamba nechitsiko chac tichiteerera tichinzwa tiri panapa pakanzipo filter manotes pakanzi filter notes panoreva ipo kuti taakuketa manotes ari muchitsiko chatinenge takasarudza panguva iyoyo mamwe ese anenge asiri muchitsiko chatakasarudza sepanapa ndikabaya pano hapana chiri kubuda ndikauya zve ndikabaya panapa hapana chiri kubuda ndikabaya chero pandabaya Kana pasina kunyorwa neruvara rwedenga urwo hapana chapanorira sezvizvi zvandinoda kundiite kana ndakubaya pane ruvara kuti ndikupei muenzaniso regai ndiuye pachitsiko chacmina maona kuti uh, manotes ava neruvara rwedenga asiyana neemeja ndikabaya pano patema panapa muchanzwa kuti hapatomborere chinhu handit ndikabaya pano apa haparire handit asi ndikabaya pano panorira handi ndikazvibayezve panapa pasina ruvara haparire pana pasina ruvara haparire asi manotsi ese ari muchitsiko chasi maina anorira uh, regai tigadzire kana makodzi mana ekuti tishande nawo asi ndisani ndaenda nguva yese iyi tiri kuridza manotsi akavharika panapa pakanzi power open kana kuvhurika ndikabaya pano pakavharika ndikabaya pano apa manotsi edu avhurika andit yawedzera vende remanotsi edu andit pari zvino tikavhara nzwai Tikavhura pane vende guru uyezve maungire ataakupiwa ane kamwe kakutapira kakasiyana asi tiri panoti rimwe chete. Maita basa, ngatisangane muchikamu chinotevera tigadzire makodzi edu.